Üçlükler. Üç adamdan aşyňy gysganma. Myhmandan, ýetimden, çagadan. Üç zat duýdansyz geler, Bagt, ölüm, söýgi. Üç sany howandaryň bar, Taňryň,

Ýolda ýoldaş bolup, goňşy ýaşap, ekin şärigi bolup. Üç ýerde kän eglenilmeýär. Agyr ýatan hassa soralanda, şum habar eltilende, dilege barlanda. Akylly adam üç adamdan hiç zady gaty görmeýär, däliden, hassadan, aýaldan. Üç zady ýerine ýetirmek parzdyr, ajy doýurmak, azaşany ýola salmak, ötegçini myhman almak. Bäş günlük ýalançy. Köpi gören hormatly ýaşulularymyz! Bu dünýäni zymdyryp geçip barýan Kigiň kölegesine deňäp, oňa bäş günlük diýilmeginiň sebäbini şeýleräk düşündirýärler. Bäş günlük ýalançy ol doglan, mekdebe salam beren, öýlenen, perzende ýüzüň düşen, jynazaň okalan günleridir. Türkmençilikde halanylmaýan ýedi zat. Pederiňe, ene-ataňa el göteren, Watanyňa dönüklik eden, äriňe, ýanýoldaşyňa biwepalyk eden, zorluk bilen zyna eden, öz janyna kast eden, serhoşlukdan ölen, egni Ýasgynjak donluka ölen. Türkmençilikde salamlaşylmaýan ýedi pursat. Aýak ýoluna barylýan hajathanalarda, hammamda, ýuwnup duran adam bilen, arak-şerap içip serhoş bolanlar bilen, Uklap ýatan adam bilen nahar iýip oturan, eger-de iýmit agzynda bar bolsa, namaz okap oturan adam bilen tesbi sanap oturan bol. Bagtsyzlyga alyp barýan ýedi günä, Taňra şek ýetirmek, galp işler bilen meşgullanmak, biregi nähak öldürmek, süýthorluk, Ýetimleriň hakyny iýmek, Watan goragyndan gaça durmak, Wepaly dostuňa, ýanýoldaşyňa ýaramaz söz aýtmak. Dokuz düzüwlik. Ata-babalarymyz dokuz düzüwligi ruhy ahwalat görnüşinde göz öňüne getirip, ony şeýleräk jemläpdirler. Olar dokuzy düzüwligi üç ajy, üç süýji, iki kapyr, bir musulman diýip kesgitläpdirler. Üç ajy, ölüm, aýralyk, töhmet. Üç süýji, lewiz, perzent, söýgi. Söýgi diýen düşünje bu ýerde giň manyda gelýär, söwer ýara bolan ene-ata, Watana, il-ulusa, perzende, kesp-käre bolan söýgi. Iki kapyr nebis gahar, bir musulman imanlylyk. Abdyl bol, seni gören däli saýsyn. Aç bilen dost bolaýyn diýseň garny doýur. Aç bilen işleme, dok bilen deprinme. Adama ne yssy ýarar, ne suwuk. Adam bardyr, gyzyl alma nagşydyr. Adam bardyr, haýwan ondan ýagşydyr. Agaç ata müneniň öwrady talak. Aglama öli üçin, agla däli üçin. Agşam bolsa ýat, saba bolsa git. Agyň ady bar, garanyň dady bar. Agyr batar, ýeňil galkar. Agyr başly balanyň hormaty zyýada bolar. Akylly agyl salýança däli ogluna öýerer. Akmak kör bir düşen ýerine ýene düşer. Alçak ýerde ýatma syl alar, Üsgek ýerde ýatma ýel alar. Alçak ýerde depejik özün dag saýar, Altyn eli pyçak kesmez. Altyn gymmatyn serrap biler. Aňňyrmak eşege ýaraşar. Arkaly köpek gurt gapar, Arkasyz köpek guýrugyn ýapar. Agyr bol, suwy tylyp iç. Aryk arassalanar, adyň arassalanmaz. Aşyga siňek owazyň saz geler. Aşygyň barlygy hyýalydyr. Aşyk arsyz gerek. Ata-ene berse, dadymlyk, Taňry berse, doýumlyk. At al, barlydan, gyz al, ýarlydan. Ata menzil nedir, düz nedir? Ata ogluny on ýaşda biler, Ata senedi ogla miras. Uly göz bilen gyz al, Ýigitlik göz bilen at al. Ynjyk gyz äre barmaz. Yşk näzik serişme bilendir. Ýa dostuň çanagyna bar, ýa çanagyňy dostuňa et. Ýa täk dur, ýa berk dur. Ýagşy yşk alandan ýaman gyryn ýyrtylsyn. Ýakynyň sözi ýaradan öter.